Salam meni hormatly adamlar! Garaşsyz baky Bitarap ýurdumyzdaky täzelikler hemem habarlar bilen tanyşdyrýan Watan habarlar gepleşigimize başlaýas. Gepleşigimiziň başyny hormatly Prezidentimiziň adyna gelen gutlag bilen tanyş edýäs. Onda şeýle diýilýär, Onuň Alyhezreti Türkmenistanyň Prezidenti jenap Gurbanguly Berdimuhamedowy mukaddes Oraza baýramy bilen gutlaýan. Singapur Respublikasynyň Prezidenti hanym Halima Ýakup we maşgalasy. Häzirki döwürde Türkmenistan bagtyýar çagalygyň ýurduna öwrüldi. Diýarymyzda körpe nesilleň hemmetaraplaýyn we sazlaşykly ösmegi ugrunda döwlet derejesinde alada edilýär. Çagalygyň döwrebap bilim almaklary, sazlaşykly ösüşi, göwnejaý dynç almaklary, wagtyny şadyýan we peýdaly geçirmekleri bilen baglanyşykly meseleler hormatly Prezidentimiziň durmuş ulgamyny nazarlaýan syýasatynyň ileri tutulýan ugry bolup durýar.
Diýarymyzda körpe nesilleriň hemmetaraplaýyn we sazlaşykly ösmegi ugrunda döwlet derejesinde alada edilýär. Dünýä ülňülerine laýyk gelýän ajaýyp çagalar dynç alyş we sagaldyş merkezlerinde tomsuna dynç alýan ýaş Türkmenistanlyň sany ýylsaýyn artýar. Şol sagaldyş-dynç alyş merkezlerinde göwnejaý dynç almak, wagtyňy gyzykly we peýdaly geçirmek üçin ähli şertler döredildi. Şu günler sapaly Gökdere jülgesindäki şeýle merkezlerde dynç alýan mekdep okuwçylaram şol şertlerden göwni hoşluk bilen peýdalanýarlar. Türkmenistanda ýaşajyk ildeşlerimiziň mynasyp bilim we terbiýe almagy, sport, aýdym-saz, edebi-çeper döredijilik bilen meşgullanmagy, zehinlerini we ukyplaryny ösdürmek mümkinçiligine eýe bolmagy üçin ähli işler edilýär. Ýurdumyzda guralýan döwrebap mekdepleriň, çagalar baglarynyň hemem sagaldyş-dynç alyş merkezleriniň sany ýylsaýyn artýar. Döwletimiz okuw ýylyny tamamlan mekdep okuwçylarynyň tomusky dynç alyş döwrüni şadyýan we peýdaly geçirmegi, Köpetdagyň jülgelerinde hemem ýurdumyzyň welaýatlarynda ýerleşen sagaldyş merkezlerinde dynç almagy we saglyklaryny berkitmegi üçinem aladalar etýär. Milli Liderimiziň bu babatda ýöredýän syýasaty ýaş nesliň hemmetaraplaýyn beden, aň-bilim, ruhy, ahlak we durmuş taýdan ösüşiniň üpjün edilmegine gönükdirilendir. Şunda ýaşaýşyň hilini ýokarlandyrmak we türkmenistanlylaryň ählisi, şol sanda körpeler üçin has oňaýly şertler döretmek ileri tutulýan ugur bolup durýar. Muňa özi jemgyçylyk gurluşynyň we şahsyýeti kemala getirmegiň ilkibaşdaky esaslary hökmünde maşgala hemmetaraplaýyn goldaw berilmegini göz öňünde tutýar. Ýurdumyzyň ýaş raýatlarynyň tomusky dynç alyş möwsüminde göwnejaý dynç almaklary hemem wagtlaryny hoş geçirmekleri üçin ähli mümkinçilikler üpjün edildi. Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanyň ähli künjeklerinde, hususan-da, jana şypaly Gökdere jülgesini ýurdumyzyň ähli sebitlerinde hereket edýän dynç alyş merkezlerini şu günler Wagtlaryny hoş geçirýän çagalaryň şadyýan sesleri gurşap aldy. Şu günler Gökderedäki çagalar sagaldyş-dynç alyş merkezlerinde dynç alýan çagalaryň wagtlaryny hoş geçirmekleri üçin ýörite medeni çäreleriň maksatnamasy hereket edýär. Oňa laýyklykda bu ýerde dynç alýan körpeler bu künjegiň gözel ýerlerine syýahatda bolýarlar. Güneşli Diýarymyzda hormatly Arkadagymyzyň Watanymyzyň geljegi bolan ýaş nesiller üçin okamaga, öwrenmäge hemem döwrebap dynç almaga döredip berýän mümkinçilikler çäksiz. Ýörite düzülen meýilnamalar esasynda çagalaryň dynç alyş günlerini ruhubelentlikde geçirmekleri üçin Merkezara baýramçylyk şowhunlary, dürli ugurlar boýunça bäsleşikler, sport ýaryşlary yzygiderli geçirilýär. Esasy bellemeli zat bolsa, ýurdumyzyň ähli çagalar sagaldyş-dynç alyş merkezlerinde dynç alşyň iň kämil tejribeleri, ösüp barýan ýaş nesilleriň hemmetaraplaýyn we sazlaşykly ösmegi ugrundaky usullar giňden ornaşdyrylýar. Çagalygyň hemmetaraplaýyn ösüşine terbiýe we bilim bermegiň täzeçil usullaryny ornaşdyrmaga, çagalygyň amatly dynç alşyny üpjün etmäge, sagdyn durmuş ýörelgesini ýaýbaňlandyrmaga döwlet Baştutanymyz aýratyn üns berýär. Ýurdumyzda alnyp barylýan giň möçberli işler, körpe nesilleriň bagtyýarlygyny üpjün edýän ýörelgeler milli Liderimiziň ýaş nesilleriň sagdyn ösmegine ägirt uly ähmiýet berilýändigine şaýatlyk edýär. Ýurdumyzda olar üçin ajaýyp bilim, sport we dynç alyş merkezleri gurulýar. Hormatly Arkadagymyzyň taýsyz tagallalary, çaganyň öz zehinlerini hem-de ukyplaryny ösdürmegi, eziz Watanymyzyň gülläp ösmegi üçin alyp barýan işleriniň rowaç bolmagy üçin ähli şertleri döretmäge gönükdirilendir. Öňdebaryjy tehnologiýalary bilen üpjün edilen sagaldyş merkezleri diňe bir paýtagtymyzda ýa-da welaýat merkezlerinde däl, eýsem, ýurdumyzyň beýleki şäherlerinde, hemem obalarynda-da gurulýar. Bedenterbiýäniň we sportuň ösdürilmegine, sagdyn durmuş ýörelgesiniň berkarar bolmagyna uly üns berýän döwlet Baştutanymyz türkmenistanlyň bedenterbiýe bilen köpçülikleýin meşgullanmagyna aýratyn üns berýär. Ýurdumyzyň ähli welaýatlarynda zerur enjamlar bile üpjün edilen çagalar sagaldyş merkezleriniň gurlup ulanmaga berilmegi ýaş nesiller hakda edilýän aladanyň uly rowaçlyklara beslenýändiginiň nobatdaky subutnamasydyr. Çagalar sagalyş-dynç alyş merkezlerinde ýörite düzülen maksatnama esasynda körpeleriň arasynda medeni, bilim ugurlary, dürli görnüşleri boýunça özboluşly, gyzykly bäsleşikler guralýar. Bu bolsa çagalaryň oňaýly dynç almaklary bilen bir hatarda, olaryň wagtlaryny peýdaly geçirmekleri hem-de olaryň aň-düşünjesiniň artmagyny şertlendirýär. Bagtyýar çagalar olar biziň ertirk güne ynamymyz. Biziň kuwwatymyz we şöhratymyz. Ýüzlerinde bagt we şatlyk alamatlary uçganaklaýan çagalar Watanymyzyň gülläp ösüşiniň esasy nyşanydyr diýip, hormatly Arkadagymyz aýratyn belleýär. Şeýlelikde, ýurdumyzda ýokary derejede ösen we abadan jemgyýeti kemala getirmek, Watanymyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmegi üçin zerur şertler hökmünde öz ýaş raýatlarynyň bagtyýar çagalygynyň bähbidine biziň döwletimiziň alyp barýan ägirt uly işiniň beýanydyr. Geçmiş bilen geljegiň ara baglanyşygy şu günümiz bilen baglanyşdyrylýar. Häzirki döwrümiz bolsa, bu biziň çagalarymyzdyr. Bagtyýar çagalar biziň ertirik günümize bolan ynamymyzdyr. Geljege batyrgaý garaýşymyzdyr. Hakyky kuwwatymyz we şan-şöhratymyzdyr. Durmuşymyzyň güllerine deňelýän körpeleň bagtyýar ömür sürmegi, alyslara ýaň salýan şadyýan gülküleriniň belende göterilmegi durmuşymyza many çaýyp, ony has-da gözelleşdirýär. Gadamyna gül ýaraşýan Watanymyzyň bagtyýar çagalarynyň keýpi-şaglygy bolsa göwünlere röwşenlik, nur paýlaýar. Sapaly dynç alyşda şypa tapýan Arkadagly nesiller hormatly Arkadagymyzyň özleri üçin döretýän mümkinçiliklerini her ädimde duýup ýaşaýarlar we näzik ýüreklerinden joşup çykýan täsirli çykyşlaryň üsti bilen milli Liderimize hoşallyklaryny bildirýärler. Tomusky dynç alyş möwsüminde Gökderedäki dynç alyş merkezlerinde wagtlaryny hoş geçirýän çagalara netlenip guralýan dürli çäreler olara gatnaşan körpelere ýatdan çykmajak şatlykly pursatlary peşgeş berýär hemem mähriban Watanymyzyň ösüşiň täze belentliklerine tarap okgunly öňe barýandygyny alamatlandyrýar. Orta mekdepleriň ýanynda döredilen tomusky dynç alyş meýdançalarynda çagalyň wagtlaryny şadyýanlykda geçirmekleri üçin ähli şertler döredildi. Körpe nesiller olarda Bilim ministrligi we ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleri tarapyndan döredilen Aýdym-saz, kompýuter sowatlylygyny artdyrmak we daşary ýurt dillerini kämilleşdirmek boýunça gurnaklara uly höwes bilen gatnaşýarlar. Ýaş nesliň wekilleriniň dynç alyşlarynyň her bir pursadynyň netijeli bolmagy üçin Aşgabat şäheriniň Baş bilim müdirligi tarapyndan köptaraply işler alnyp barylýar.
Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe bedew ady bilen öňe barýan ýurdumyzda esasy oba hojalyk ekinleriniň biri bolan pagtanyň öndürilişi ýylsaýyn artýar. Mähriban Arkadagymyzyň oba hojalyk pudagynda amala aşyrýan düýpli özgertmeleri, daýhanlara edýän yzygiderli hemaýat-gollaglary Ahal welaýatynyň Sarahs etrabynyň hem pagtaçy kärendeçilerini geljekki zähmet ýeňişlerine galkyndyrýar. Bu aýdylanlar bolsa, etrabyň babadaýhanlarynyň ekin meýdanlaryna, ýaşajyk gowaçalara şu günlerki daýhan yhlasy bilen edýän ideg işlerinde-de aýdyň görünýär. Şu günler ýurdumyzyň Ahal welaýatynyň Sarahs etrabynyň hasyl ussatlarynyň her bir iş güni zähmet edermenligine beslenýär. Muňa bolsa pagtaçy kärendeçileriň yhlasly zähmetleriniň netijesinde häzirki wagtda ekin meýdanlarynda tebigata gözel gelşik berip hatar tutup oturan gowaçalaryň göwün göteriji keşbini synlanyňda-da anyk göz ýetirmek bolýar. Gowaça atyllarda çekilýän zähmetiň hem yhlasyň geljekki bol hasylyň kepilligine oňat göz ýetirýän etrabyň kärendeçi daýhanlary şu günler pagtaçylykda jogapkärli möwsümleýin işleriň biri bolan gowaçalaryň hatarara bejergisini geçirmek işini gün saýyn ýaýbaňlandyrýarlar. Gowaça bejergisinde mähriban Arkadagymyzyň daşary ýurtlardan satyn alyp beren has kämil hem kuwwatly bejergi traktorlarynyň her biriniň doly güýjünde işledilmegi gazanylýar. Mälim bolşy ýaly, hatar ara bejergisiniň agrotehnikanyň talaplara laýyk guralmagynyň maksady topragyň ýumşadylmagyna, haşalotlaryň kökleriniň kesilip ýok edilmegine we topragyň ygraryny saklamaga uly ýardam edýär. Häzirki wagtda etrapda hatar ara bejergi işleri bilen bir hatarda, gowaçalary mineral dökünler bilen iýmitlendirmegem utgaşykly alnyp barylýar. Şonuň üçinem uly jogapkärligi, seresaplygy talap edýän bu işi talaba laýyk geçirmek etrapda tejribeli mehanzatorlara ynanyldy. Öz wagtynda bejergi geçirilen ýerlerde tebigata gözel gelşik berip, her bir ynsanyň kalbynda bol hasyla bolan ýagşy umyt, ynamlary oýarýan gowaçalar, bereketli toprakdan yrsgal, döwlet tapan saragtly pagtaçy kärendeçleriň işe höweslerini hem buýsançlaryny artdyrýar. Olaryň altyn güýzde öz öňlerinde goýan asylly maksatlaryna ýetjekdiklerine bolan ynam berkidýär. Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzda azyk bolçulygynyň döredilmegi, ilatymyzyň özümizde öndürilýän gök we miwe önümleri bilen ygtybarly üpjün edilmegi üçin ähli mümkinçilikleri döredip berýär hemem bu babatda aýdyň wezipeleri öňde goýýar. Munuň özi döwlet syýasatynyň ileri tutulýan wezipeleriniň biridir. Şoň netijesinde ak bazarlarymyz ýylyň ähli paslynda gök önümlerden, dürli miwelerden doly. Bu babatda Daşoguz welaýatynda durmuşa geçirilýän işlerem ýörite bellenmäge mynasypdyr. Ýurdumyzyň ähli welaýatlaryny bolşy ýaly, Daşoguz welaýatynda-da ýylyň bütin dowamynda dürli önümleri öndürmek ýokary depginde alnyp barylýar. Ulan gözlegli işleriň netijesinde gök we miwe önümleri ýylyň bütin dowamynda ýetişdirilýär. Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Köneürgenç etrabyndaky ýyladyşhanasy munuň aýdyň mysaldyr. Bu ýerde ekinleri suwarmak, iýmitlendirmek, howasyny çalyşmak işleri kompýuterler arkaly ýerine ýetirilýär. Daýhançylygyň milli ýörelgeleriniň häzirki zamanyň ylmy-tehniki usullary bilen utgaşdyrylmagy ýyladyşhananyň has köp we ekologiýa taýdan arassa önümleri öndürmegini üpjün edýär. On gektara barabar bolan bu döwrebap ýyladyşhanada pomidoryň birnäçe görnüşini häzirki döwrüň talabyna laýyk ösdürip ýetişdirmäge mümkinçilik bar. Ilaty öz ýurdumyzda öndürilýän azyk önümleri bilen ygtybarly üpjün etmek döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir. Şu günler bu ýerde pomidoryň bol hasyly ýetişdirilýär. Ýyladyşhananyň hünärmenleri olary ýokary derejede hemem agrotehniki talaplara laýyk ideg etmegiň hötdesinden gelýärler. Bu ýyladyşhanada ornaşdyrylan häzirki zaman enjamlar kärhananyň zähmetsöýer işgärleriniň ýokary hasyl almaklaryna mümkinçilik berýär. Ýyladyşhanada ýetişdirilýän ýokary hilli pomidor önümleri welaýatyň daýhan bazarlaryna ugradylýar. Munuň özi Türkmenistan Bitaraplygyň mekan ýylyny üstünliklere beslemekde ähmiýetlidir. Kemala getirilen bereketli hasyl ýyladyşhananyň hünärmenleriniň yhlaslarynyň ýerine düşýändigini subut edýär. Bu bolsa birleşen maksadyň hemişe üstünlik getirýändiginiň güwäsidir.
Şu günler Çaryş boýunça harby gullugy geçýän harby gullukçylary Türkmenistanyň Ýaragly Güýçlerinden, beýleki goşunlaryndan we harby edaralaryndan harby gullukdan boşatmak we Türkmenistanyň raýatlarynyň harby gulluga nobatdaky çalyşy hakynda Türkmenistanyň Prezidentiniň iki müň ýigriminji ýylyň on dördünji martynda çykaran Permanyny ýerine ýetirmek boýunça öňde goýlan wezipeler üstünlikli amala aşyrylýar. Türkmenistan Bitaraplygyň mekany ýylymyzda dowam edýän bu işler hormatly Prezidentimiziň Degişli Permany esasynda Türkmenistanyň Konstitusiýasyna hemem Harby borçlulyk we harby gulluk hakyndaky Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda ýerine ýetirilýär.
Häzirki wagtda Kanunda bellenilen möhletler gulluk eden harby gullukçylar Türkmenistanyň Ýaragly Güýçlerinden, beýleki goşunlaryndan we harby edaralaryndan harby gullukdan boşadylýar. Şeýle-de çagyryş gününe çenli on sekiz ýaşy dolan hem-de harby gulluga çagyryş möhletini yza süýşürmek hukugy bolmadyk Türkmenistanyň erkek raýatlary harby gulluga çagyrylýar. Bu işleriň guramaçylykly dowam edýändigini Ahal welaýat harby wekilliginde alnyp barylýan lukmançylyk barlaglarynda-da görmek bolýar. Harby wekilliklerde tejribeli lukmanlardan düzülen toparyň häzirki zaman lukmançylyk enjamlary arkaly geçirýän barlaglary ýaşlaryň saglyk ýagdaýyny maksadalaýyk anyklamaga şert döredýär. Çagyryş toparynyň netijelerine laýyklykda nyzamly gullugy geçmäge ýaramly diýlip saýlanan ýaşlaryň hem-de ätiýaçlyga boşadylýan harby gullukçylaryň Yzgyn şäherinde ýerleşýän ýigrimi ýedinji orta mekdepde ýerleşdirilen Ilhalar ynsan, esger mugallym Berdimuhammet Annaýewiň ýagty ýadygärligine ter güldesselerini goýmaklary bolsa watançy şahsyýete goýulýan belent sarpany aňladýar. Ýaşlar Ahal welaýatynyň Babydaýhan etrabynyň Täze ýol daýhan birleşiginde ýerleşýän Berdimuhammet Annaýewiň adyny göterýän muzeýe hem aýlanyp gördüler. Olar bu ýerde zähmet çekip nesilleriň bilimli bolmaklygy üçin hiç haçan unudylmajak tagallalary eden ussat mugallym, ýurdunyň hakyky watançysy Berdimuhammet Annaýewiň gahrymançylykly ömür ýoluna degişli bolan edermenligi öwrenmäge giň mümkinçilik aldylar. Ýazky harby gulluga çagyryş möwsüminde seçilip alnan raýatlar şeýle-de şu möwsümde ätiýaçlyga boşaýan harby gullukçylar bilen ýaşuly nesillerimiziň, harby we hukuk goraýjy edaralaryň wekilleriniň, jemgyýetçilik guramalarynyň hünärmenleriniň gatnaşmagynda wagyz-nesihat duşuşlary, maslahatlar, medeni çäreler geçirilýär. Şeýle-de watançylyk mazmunly harby-syýasy şekilli görnüşler görkezilýär. Goranyş häsiýetli harby doktrinamyz, harby syýasatymyz, harby strategiýamyz dogrusynda ilkinji düşünjeler berilýär. Harby wekilliklerde Ilhalar ynsan, beýik watançy mugallym esger Berdimuhamet Annaýewiň harby gulluk resminamalaryna degişli görnüşleriň görkezilmegi täsirliligi bilen tapawutlanýar. Çärelerden guramaçylyk işlerinden soňra çagyryşa degişli raýatlar hünär derejelerine, ukyp-başarnyklaryna görä şahsy islegleri hem nazara alnyp çagyryş toparynyň çykaran netijesine laýyklykda harby gulluga ugratmak wezipesine girişildi. Şeýle tolgundyryjy pursatlarda il ykbaly ynanylan merdana ogullar ene-atalaryň, ýaşuly nesliň ak patasy bilen Ahal welaýat harby wekilliginiň binasyndan ýola düşdüler. Şu möwsümde beýleki goşun görnüşleri bilen birlikde Türkmenistanyň içeri işler edaralarynda çagyryş boýunça harby gullugy geçen harby gullukçylar dabaraly ýagdaýda ätiýaçlyga ugradylýar. Şu mynasybetli Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň Mälikguly Berdimuhamedow adyndaky On nolbar harby bölüminde kanunda bellenilen möhletleri gulluk eden harby gullukçylara harby şahadatnamalar we Nyzam taýýarlygy, jemgyýetçilik-ynsanperwer taýýarlygy boýunça tapawutlanan harby gullukçylara ýadygärlik sowgatlary gowşuryldy. Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň degişli Permanyna laýyklykda harby gulluga çagyrylmaga degişli bolan raýatlarymyzy harby gulluga kabul etmek, iki ýyllyk harby gulluk borçlaryny abraý bilen berjaý eden harby gullukçylary ätiýaçlyga ugradyş çäreleri Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynda hem ýokary derejede geçirilýär. Hormatly Prezidentimiziň hut özüniň ak pata bermeginde açylyp ulanylmaga berlen Tagtabazar serhet birikmesine hem ýaş watançylar dabaraly ýagdaýda harby gulluga gadam basdylar. Merdana pederlerimiziň görellesine eýerip Watan serhedinde gulluk etjek ýaş esgerler bu ýerde hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallasy bilen gulluk etmäge döredilen döwrebap şertler bilen tanyşdylar. Çäräniň dowamynda Tagtabazar serhet birikmesiniň türkmen edermen ýörite maksatly toparynyň harby gullukçylaryň ýerine ýetiren görkezme çykyşlary harby gulluga gadam basan ýaş esgerlerde mukaddes serhetiň goragyna bolan höwesini artdyryp watançylyk ruhuny belende göterdi. Şeýle hem dost-doganlyk serhetlerimiziň mäkäm goragyny üpjün etjek ýaş serhetçi esgerler bu ýerde ýaýbaňlandyrylan döwrebap harby tehnikalar bilen tanyşdylar. Soňra Medeniýet öýünde harby gulluga kabul eden ýaş esgerleriň, serkerdeleriň, ýaşuly nesliň, jemgyýetçilik guramalaryň wekilleriniň gatnaşmagynda geçirilen baýramçylyk dabarasy uly ruhubelentlige beslendi. Dabaranyň dowamynda Watan ezizligi wasp edilip ýerine ýetirilen aýdymlar çäräniň şowhunyny artdyrdy. Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň hataryna çagyryş boýunça harby ulgamyny geçen harby gullukçylary ätiýaçlyga boşatmak bilen bagly çäreler baý many-mazmuna beslenýär. Ätiýaçlyga gitmäge degişli harby gullukçylar harby gullugyň soňky günlerinde nobatdaky gezek halkymyz üçin taryhy ähmiýeti bolan mukaddeslikleri sarpaladylar. Olar ilki bilen Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Berdimuhamet Annaýew adyndaky birinji ýörüt sürüşdirilen harby mekdebine gelip, belent şahsyýetiň ýagty ýadygärligine ter güldesselerini goýup, tagzym etdiler. Soňra ätiýaçlyga ugramaly esgerler halk hakydasy ýadygärlikler toplumyndaky ýadygärliklere ter gül çemenlerini goýdular we toplumyň çäginde ýerleşýän Watan mukaddesligi muzeýine gezelenç etdiler. Ähmiýetli we ýatdan çykmajak çärelere gatnaşan harby gullukçylara harby şahadatnamalaryň gowşurylyşy boldy. Ýokary ruhubelentlige, gutlag çykyşlaryna we ýatdan çykmajak täsirlere beslenen bu günde Watan öňündäki borçlaryny ýerine ýetiren bagtyýarlyk döwrüniň esgerleri ýadygärlik sowgatlary bilen sylaglanylar.
Ýurdumyzda Türkmenistan Bitaraplygyň mekany ýylyna bagyşlanyp guralýan çäreler biri-birine ulaşýar, dürli maslahatlar, wagyz-nesihat çäreleri işjeň häsiýete beslenýär. Türkmenistanyň Mejlisiniň, Demokratik partiýanyň Syýasy Geňeşiniň, jemgyýetçilik guramalarynyň, Bilim, Saglygy goraýyş we Derman senagaty ministrlikleriniň, Ylymlar akademiýasynyň geçiren maslahaty Hormatly Arkadagymyzyň sagdyn jemgyýet syýasatynyň ähliumumy dabaralanmasy lybaslandyryldy. Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersiteti, Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersiteti, Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri instituty, Aman Kekilow adyndaky mugallymçylyk mekdebi, Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk instituty bilen bilelikde Türkmenistan Bitaraplygyň mekany ýylynda Türkmenistanda çaganyň ýerki ösüşi we mekdebe çenli taýýarlygyny ösdürmegiň, kämilleşdirmegiň maksatnamasyny durmuşa geçirmek maksady bilen Çaganyň ýerki ösüşi, sagdynlygyň gözbaşydyr atly teleköpri maslahaty geçirildi. Maslahatyň dowamynda diňlenen çykyşlar döwletimizde çagalaryň ýerki ösüşiniň wajyp soraglaryna, Bu ugurlarda ýetilen sepgitlere, öňde durýan jogapkärli meselelere bagyşlandy. Ylmy çykyşlar maslahata gatnaşanlarda uly gyzyklanma döretdi. Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetinde Hormatly Arkadagymyzyň kabul eden Türkmenistanda sanly bilim ulgamyny ösdürmeň konsepsiýasyndan gelip çykýan wezipelerden ugur alyp, ilkinji gezek göni ýaýlymda teleköpri arkaly uzak aralykdan okatmagyň hem-de meýdan şertlerinde tejribe okuwlaryny alyp barmagyň täze tehnologiýalarynyň ýola goýulmagy ýokary netijelere beslendi. Halkara neft we gaz uniwersitetinde geçirilen ylmy-amaly maslahat Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýokary hünärli inženerleri taýýarlamakda innowasion tehnologiýalaryň orny nilibi atlandyryldy. Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetinde sagdyn durmuş ýörelgesini alyp barmak, hukuk tertibini berjaý etmek hemem ýol hereketiniň kadalaryny we pyýada geçelgeleriniň düzgünlerini berjaý etmek maksady bilen Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň wekilleriniň gatnaşmagynda wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi. Halkara gatnaşyklary institutynda geçirilen çäre işjeň häsiýete beslendi. Şeýle maslahatlar Türkmenistanyň Döwlet energetika, inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalar institutynda-da geçirildi. Türkmen oba hojalygy institutynyň, Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti bilen ýokary okuw mekdebiniň zenanlar guramasynyň bilelikde guramagynda Sagdyn, ruhubelent ýaşlar Bitarap Diýaryň röwşen geljegidir ady bilen wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi. Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynda Türkmenistan Bitaraplygyň mekany ýyly mynasybetli Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe dilleri öwretmegiň we öwrenmegiň döwrebap usullary atly ylmy-amaly maslahat geçirildi. Maslahatyň dowamynda ylmy çykyşlaryň onlarçasy diňlendi we alnyp barylýan ylmy barlaglarda gozgalýan meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy. Talyplaň dürli dillerde ýerine ýetiren aýdymlary örän täsirli boldy. Magtymguly Adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetinde Türkmen dili we edebiýaty fakultetiniň guramagynda Arkadagly diýarda ýaňlanýa bagt mukamy Ata Watan Türkmenistan, Bitaraplygyň mekany atly döredijilik duşuşygy geçirildi. Türkmenistanyň Bitaraplygynyň şanly ýigrimi bäş ýyllygy mynasybetli Türkmenistanyň Mejlisiniň, Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň we Türkmen döwlet maliýe institutynyň bilelikde guramagynda Hormatly Arkadagymyzyň jöwher paýhasyndan dörän Enä tagzym, mukaddeslige tagzym atly eserinden ugur alyp, Milli miras, ebedi miras atly aýdym-sazly dabaraly çäre geçirildi. Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň Göz keselleri ylmy-kliniki merkezinde geçirilen ylmy-amaly maslahat göz keseliniň döwrebap anyklaýyş we bejeriş usullary diýlip atlandyryldy. Bu ýokary okuw mekdebiniň Stomatologiýa okuw-önümçilik merkezinde-de Stomatologiýanyň wajyp meseleleri atly ylmy amaly maslahat geçirildi. Türkmenistan Bitaraplygyň mekany ýylynda Aman Kekilow adyndaky mugallymçylyk mekdebinde iki müň on dokuz iki müň ýigrimi nji okuw ýylynyň tamamlanmagy mynasybetli soňky jaň dabarasy geçirildi. Iki müň on ýedi iki müň ýigrimi nji okuw ýyllarynda mugallymçylyk mekdebinde okan üçünji ýyl talyplaryň dört ýüz otuz dördüsi okuwlaryny tamamlaýar. Olar döwlet synaglaryny üstünlikli tabşyryp, Türkmenistanyň Bilim ministrligi tarapyndan Aşgabat şäheriniň, Ahal we Balkan welaýatlarynyň orta mekdeplerine, çagalar baglaryna işe ugradylar we özleriniň zähmet ýoluna başlarlar. Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutyndaky maslahatyň bu ýokary okuw mekdebiniň talyp ýaşlarynyň ylmy işleriniň, önümçilige hödürlän taslamalarynyň sergisi bilen utgaşdyrylmagy aýratyn ähmiýetli boldy, Taslama işleriniň özboluşly sergisiniň Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutynda-da yzygiderli geçirilmegi talyplaryň okuwlarynyň tejribelik bilen berk utgaşýandygyny görkezýär. Türkmenistan Bitaraplygyň mekan ýylyna bagyşlanyp guralýan dürli medeni-köpçülik çäreleri Ahal welaýatynda-da bir-birine ulaşýar. Tejen Babadaýhan kaka Gökdepe Akbugdaý etrap we Tejen şäher ýaşlar guramasynyň, Demokratik partiýanyň Tejen etrap komitetiniň we Zenanlar guramasynyň guramaklarynda geçirilen aýdym-sazly dabaraly maslahatam baý many-mazmuna eýe boldy. Saragys Bäherden etrap ýaşlar guramasy, şeýle-de Demokratik we Agrar partiýalarynyň, Kaka, Bäherden, Akbugdaý etrap komitetleri tarapyndan geçirilen aýdym-sazly maslahatam täsirli boldy. Onda edilen çykyşlarda hormatly Arkadagymyzyň dürli ýyllarda neşir edilen çuňňur many-mazmunyna ýugrulan kitaplarynyň ýaş nesle watançylyk hem-de ahlak terbiýesini bermegiň, sagdyn durmuş ýörelgesini kemala getirmegiň möhüm çeşmesi bolup durýandygyny buýsanç bilen aýdyldy. Saraguz kaka Bäherden etrap zenanlar guramasy we kärdeşler arkalaşyklary tarapynda geçirilen aýdym-sazly maslahat işjeň häsiýete eýe boldy. Türkmenistan Bitaraplygyň mekany ýyl mynasybetli guralýan dürli maslahatlardyr çäreler Balkan welaýatynyňam ähli etraplardyr şäherlerinde-de egsilmez joşguna aýratyn ähmiýete eýe bolýar. Balkan welaýat häkimliginiň Zenanlar birleşiginiň welaýat bölüminiň, Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesiniň, Ýaşlar guramasynyň welaýat geňeşiniň we welaýat polisiýa müdirliginiň, Türkmennebit döwlet konserniniň Balkanabat nebitçilik orta hünär okuw mekdebinde bilelikde geçiren wagyz-nesihat maslahatam baý many-mazmuna beslendi. Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň welaýat bölüminiň, Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň welaýat komitetiniň hemem Gyzyl Ýarymaý milli jemgyýetiniň Balkan welaýat we Bereket etrap bölümleriniň bilelikde guran maslahatlary Ýurt berkarar, il bagtyýar, sagdyn durmuş bagtyýar diýlip atlandyryldy. Welaýatyň Türkmenbaşy, Serdar etrap, şäher, Magtymguly, Esenguly, Etrek, Bereket etrap kazyýetleriniň, prokuraturalarynyň, Ýaşlar guramalarynyň bilelikde geçiren wagyz-nesihat maslahatlary Arkadagly Jennet içre ýurdum bar, Kämil taglymatdan Watan galkynýar diýlip atlandyryldy. Türkmenistan Bitaraplygyň mekany ýyly mynasybetli geçirilýän täsirli maslahatlar, wagyz-nesihat çäreleri Daşoguz welaýatynda-da yzygiderli geçirilýär. Daşoguz welaýat gümrük kanatyndan Daşoguz welaýat serhet birikmesiniň hemem Ýaşlar guramasynyň Daşoguz şäher geňeşiniň bilelikde guramaklaryna wagyz-nesihat maslahaty geçirildi. Onda ýurdumyzyň Baş Kanunyny kämilleşdirmek baradaky alnyp barylýan işler, şeýle-de raýatlarymyzyň asuda, abadan durmuşy dogrusyndaky täsirli çykyşlaryň birnäçesi diňlendi. Welaýatyň Köneürgenç, Türkmenbaşy, Ruhbelent, Akdepe etraplarynda geçirilen wagyz-nesihat çäreleri hem ýurdumyzyň Baş Kanunyny, Konstitusiýasyny kämilleşdirmek boýunça durmuşa geçirilýän işlere bagyşlandy. Ony Demokratik, Agrar partiýalaryň etrap komitetleri, Zenanlar guramasynyň etrap bölümi, Kärdeşler arkalaşyklarynyň etrap birleşmesi, Ýaşlar guramasynyň etrap bölümi bilelikde guradylar. Daşoguz şäherindäki otuz altynjy çagalar bagynda dabaraly maslahat geçirildi. Onda Türkmenistanda çaganyň irki ösüşini we mekdebe taýýarlygyny ösdürmek babatda iki müň ýigrimi iki müň ýigrimi bäşinji ýyllarda mekdebe çenli çagalar edaralarynyň işini kämilleşdirmegiň maksatnamasyny durmuşa geçirmäge gönükdirilmelidigine aýratyn üns çekildi. Lebap welaýat baş bölüm müdirligi tarapyndan Türkmenabat şäherinde geçirilen maslahat täsirligi bilen tapawutlandy. Çaganyň irki ýaşdan başlap, beden, akyl we ruhy-ahlak taýdan sazlaşykly ösüşini we mekdebe taýýarlygyny üpjün etmeklige niýetlenen bu maslahata welaýatyň mekdebe çenli bilim-terbiýeçilik işgärleri gatnaşdylar. Türkmenabat şäher häkimliginiň, Demokratik partiýanyň Türkmenabat şäher komitetiniň, welaýat polisiýa müdirliginiň, welaýat adalat bölüminiň, şeýle-de Lebap welaýat ýörite sungat hemem Türkmenabat şäher tehniki orta hünär okuw mekdepleriniň guramaklarynda Ýaşlar, Arkadagly, ýaşyl tugly Diýarymyzyň geljegidir diýlen at bilen geçirilen dabaraly maslahat aýratyn many-mazmuna eýe boldy. Lebap welaýat kitaphanasynyň, Ýaşlar guramasynyň, Lebap welaýat kazyýetiniň guramaklarynda, Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň gatnaşmaklarynda geçirilen maslahata işjeň häsiýet mahsus boldy. Onda ýurdumyzda amala aşyrylýan konstitusion özgertmeler oň jemgyýetçilik gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de kämilleşdirilmeginde, milli demokratiýanyň has-da dabaralanmagyndaky ähmiýeti barada çuňňur mazmunly çykyşlar edildi. Bitarap döwletiň bagtyýar maşgalalary atly bäsleşiginiň Mary welaýat tapgyry geçirilip, ol ýokary ruhubelentlige beslendi. Zenanlar birleşiginiň, Mary welaýat zenanlar bölüminiň hemem Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesiniň guramagynda geçirilen bäsleşigiň bu tapgyrynda bagtyýar maşgalalar bäsleşigiň şertlerine laýyklykda, ene-mamalarymyzdan dowam edip gelýän milli däp-dessurlarymyz, edim-gylymlarymyz esasynda türkmen maşgalasyndaky gudaçylyk gatnaşyklaryny maşgala durmuşlarynyň üsti bilen beýan etdiler. Şeýle-de, hormatly Arkadagymyzyň, Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri atly kitabyna salgylanyp, maşgalada ulanmak üçin melhem taýýarlap, şol taýýarlan melhem bilen bagly rowaýat gürrüň berdiler. Hemem, hormatly Arkadagymyzyň halkymyza bagyş eden bagtyýarlyk döwründe maşgala durmuşlarynda bolup geçen şatlykly wakalary, bagtly pursatlary gysgajyk sahna üsti bilen görkezdiler. Ýeňiji bolanlar bäsleşigiň Aşgabat şäherinde geçiriljek jemleýji tapgyryna gatnaşmaga hukuk gazandylar. Mary welaýat prokuraturasynyň, welaýat polisiýa müdirliginiň, Mary welaýat kazyýetiniň hemem welaýat Baş bilim müdirliginiň bilelikde guramagynda geçirilen wagyz-nesihat maslahatam terbiýeçilik babatynda örän ähmiýetli boldy. Marynyň lukmançylyk orta hünär okuw mekdebinde Temmäki ýowuz bela atly wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi.
Hormatly adamlar! Ine bolsa ýurdumyzyň welaýatlary we paýtagtymyz Aşgabat şäherinde şu gün altynjy iýunda sagat ýigrimiden ýedinji iýunda sagat ýigrimä çenli boljak howa barada Türkmenistanyň Howa maglumatgullugynyň berýän habary bilen tanyş boluň. Balkan welaýatyny üýtgäp duran bulutly howa bolup, ýagyş ýagar, ýyldyrym çakmagy mümkin. Demirgazyk Günortadan telli sekuntda dokuz-on dört metr ýetýän şemal öwser. Howa gijasynda on alty-ýigrimi bir gradus, gündizine ýigrimi sekiz-otuz üç gradus maýyl bolar.

Lebap welaýatyny üýtgäp duran bulutly howa bolup, az-kem ýagyş ýagar, ýyldyrym çakmagy mümkin. Demirgazyk Günortadan tili sekuntda dokuz-on dört metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine ýigrimi bir, ýigrimi alty gradus maýyl, gündiz ine otuz iki, otuz ýedi gradus yssy bolar. Daşoguz welaýatyny üýtgäp duran bulutly howa bolup, ýagyş ýagar, ýyldyrym çakmagy mümkin. Demirgazyk günortadan tegli sekuntda dokuz-on dört metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine ýigrimi bir, ýigrimi alty gradus, gündizine ýigrimi sekiz, otuz üç gradus maýyl bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda üýtgäp duran bulutly howa bolup, ýagyş ýagar, ýyldyrym çakmagy mümkin. Demirgazyk-günatardan teýle sekuntda on-on iki metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine ýigrimi bir, ýigrimi üç gradus, gündizine ýigrimi ýedi, ýigrimi dokuz gradus maýyl bolar. Ýurdumyz boýunça iýun aýynyň ýedisine magnit hadysasynyň durnukly ýagdaýda bolmagyna garaşylýar. Mähriban adamlar, şunuň bilen Watan habarlar gepleşigimizi jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ata Watanymyz Türkmenistan ähli babatlarda ösüşlere beslenýär. Ähli ösüşligiň özeninde bolsa halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet, Adam üçindir. Hoş wagtyňyz.